illi ċertament hi għad nistgħu ngħidu f'kull kċina u kważi diffiċli tgħid issa li tagħmel issajjar xi ħaġa mingħajr ma tuża t-tewm. Mela hawnhekk għandna t-tewm diġà diġà f'idejn f'idejn f'idejn Lino, x'ħa tgħidilna fuqu? Mela dawn l-ewwel nett tewm ta' Malta. Jitnissel minna stess fl-għalqa u faċli biex tkabbru. Kif qed tara dan dar il-qiegħ individwali, waħda waħda. Ħa nsaqsik mistoqsija, inti għadek kif għedt Tewm ta' Malta. Iva, Tewm ta' Mala li ilu jitkabbar hawn Malta għal snin twal, mhux minn dal-importat. Dal-aħħar snin, suq ħa ngħidlek, jiġifieri ma jikbirx daqs dak ta' barra. Jiena nsibu komdu, hawn ħafna nies, forsi jdejjaqhom għax żgħir, jippreferu jqaxxru waħda kbira, li kwistjoni ta' gosti, biss bħala togħma dan, naħseb jien huwa superjuri. Apparti minn dan kollu, issa kif inkabbruh huwa sempliċi ħafna. Kull waħda se ttik pjanta. Issa, ġeneralment, jekk inti ħa tużah biex tieklu aħdar it-tewm, tista' tagħmlu viċin xulxin, ta, taqbad pereżempju u tagħmilhom waħda ħdew waħda, ma taqbodx waħda waħda. Imbagħad jekk inti trid tħallih għan-niexef bħal mudan u anke biex ikollok iż-żerriegħa, Jekk tagħmlu waħda waħda daqsxejn spazjat, it-tewma se tespandi għandha fejn tespandi u tkun isbaħ. Mela, jista' xi ħadd jixtri tew mingħand tal-ħaxix u jżommha u jieħu kif kif tista' tagħmel? Iva, iva. Bħal ma tara dan huwa tewm komuni li kif semmejtli inti tixtrih mingħand tal-ħaxix jekk trid u tiżergħu fil-ġnien tiegħek jew ġo reċipjent li jista' jkollok. Ma jridx spazju ħafna għalkemm il-ħamrija trid tkun mistrieħa u anke mgħobbija b'materjal organiku. U meta meta jinżera' u kemm għandu proċess x'inhu t-tul tiegħu? Mela, dan jinżera' għall-bidu ta' Settembru jibda dieħel iż-żrigħ tiegħu. U tista' tiżergħu fin-niexef, f'art niexfa, m'hemmx għalfejn tkun niedja. Ma tagħmilx problema. Mill-bidu sa Settembru sa? Ottubru mbagħad tibqa' ħa ngħidlek anke jien naf għal Novembru, imma jkun qisu daħal iż-żmien. Għandek dawk it-tliet xhur su ħa ngħidlek. Iva, u jdum biex jilħaq. Għall-aħdar għandek tliet xhur ta' jiġifieri. Meta dak għall-aħdar imma mbagħad tħallih hemm u jkompli jibqa' jikber biex tużah għan-niexef u għaż-żerriegħa. Issa, hi din imma taħt l-art ħa tkun. Il-basta taħt l-art. Kif ħa tkun taf illi saret? Għax il-pjanta tinxef, tisfar u tinxef, tinduna. Allura tindikalek illi waslet għall-qligħ. U tiġborha meta tkun nixfet. Bejn nixfet kompletament u forsi tara traċċi ta' għadu l-warqa ħadra, imma jkun wasal biex jinġabar. U għandek xahrejn inti qed tgħid biex. Le, għandek iżjed. Għal xahrejn aqqas għall-aħdar kważi kważi jrid iżjed. Imbagħad, iva jdum, idum dan biex jilħaq. Ejja ngħidu xahrejn u nofs forsi tibda taqla' xi waħda għall-aħdar. Imma mbagħad bla niexef, ġġebbidha għal erba' xhur. U tista' mbagħad tikkonservah jekk dak. Iva, kif inhu dan? Dan għamilt tas-sena minn tal-rebbija li kellna li għaddiet u għadu tajjeb. Imbagħad li jidħol Diċembru jibda jsebbel u ma jkunx għadu tajjeb. Mela, x'jista' jattakkah u x'problemi jista' jkollna? Problemi jkollok, ma tantx jattakkah għax it-tewm idejjaq għal kulħadd. Allura ma tantx imorru insetti. Imma ġieli n-nida, wieħda mill-ikbar għadu tiegħu. ikun għadu żgħir u tagħmel in-nida, jaf toqtlu, mhux l-ewwel darba li joqtlu. Jista' jkun li mela tiżra' ftit tewm biex anki jgerrex l-insetti minn pjanti oħra? Jużawh, jużawh kif ngħidu companion planting. Dan wieħed minnhom li jservi ta' deterrent. Ma jfissirx li mhux se jkollok insetti, imma jekk marret mar insett fuqu u m'għoġbux, tar, tar u forsi tbiegħed naqra. Taħdem hekk. Lino, nirringrazzjak tal-informazzjoni. Hawnhekk għandna ftit ta' informazzjoni kif nistgħu nkabbru t-tew mid-dar, eh, kemm ġo pott kemm ukoll fil-ħamrija, u għalhekk ikollok town frisk tad-dar tiegħek stess, illi inti tista' ovvjament tgawdi fil-palat tiegħek. Dejjem nistidinkom biex terġgħu tkunu magħna miegħi u ma' Lino għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar.